eh monno o mpeile fa ka gore ne ke na le potso e mo paletse a ba re ke e botse batswana eh potso ya me ke e batswana re tle re tsamaya mo mafarthatlheng mo mo dikontiring tse re tsamaya mo go tsone tse re tle re bone batho ga re bona batho jaana e be re bona e ka re gongwe itse um segametsi se nka phela le sone nka kwalela gae ka sone Mme jaanong segametsi se ga nke ba re atlholela gore kana ga o mpona ke le on fleek jaana ko ke tswang teng ga re on fleek rotlhe mme jaanong ka le itse gore bana mona ga re tle re re bana segotso ga nke nna sa gago tshobotsi ga nke nna ya gago mm. nako nngwe e wela fo go morarrago kampo mm. fo go malome ee, gone gone jaanong ga ba re atlholele gore mone ka nako lapeng rete go na le ba ba sa tseyeng sentle go na le digole and-e eh, mongwe o ka tsaya go gongwe foo ee
kganki eo kganki eo bagaetso re o buile kganki e jaanong nna jaaka a buile e mpaletse jaanong ke rile ke tla e bulela gore um batswana ba e bue ba e tshotle jang mona wa reng eh, nna ke ngongora legale batswana um gore tota a ko nne re bua nnete a ko re bue nnete gore le rona re ipaakanye mo mongweng kana kana dilo di dintsi mona go boutata kgo jang jaana bo pay papgelde ka gore o tlo bo o lele kwa mo strateng mo ke bo moses makwati mo ba re ga wa duela eh, papgerte mme e se gore o tota o gana go duela papgerte wa bo o na le ngongora gore tshobotsie ga ke itse mme o kile gore ka ntlha mosadi ga a go a tlholela gore kana nako nngwe ko gae ba bangwe ba putukile jaaka nna ke bopile go na le ba ba putukileng mme tshobotsie ke a ba ba putukileng ee. kana ga ga ga nte ke go fes kae ga ke le morwa rrago ka gore tota wa re bona ke gore wena o thusa ke ke ke bojang bo beileng ga o leba sebopego saka e be ngwana tswa tshwana le reo mme le gante e le morwa rrake ke tshwanetse ke belaela gore tota go rileng
go ntse jalo go ntse jalo monna wa bua kgankie yanong a go raya gore A mosadi a ka baa tau botsetsi, rra? A o raya gore kgang e kana ga o e bua jaana? Nna ga ke itse. Ga ke itse. Tlhalosa. Ga o ise o tsene. Nna,
lefoko la me le tlhamaletse, Bafolosi. Ka re, Ga o le motho a mosadi. gore tota re se ka wela ka mafokong a ga tautona gore ga gona motho o selege jaaka mosadi le tlhama leng re boleleleng re itseng gore tota ko gae go na le ditseno so chance e ya gore jini e ya botseno e kare tips mo go tlamo e teng ke tle ke ipaakanye mo moweng gore tota kana o ka nna gore ga a le ka tsela nngwe leo mme jaanong ga ke phela ke bona wena fela o le on fliki o itse mona ke bona pabala ga nte le ngwana ba tla ja menwana jaana ke ka gore o tsa kae monna kgang ya gago e bokete bokgaitsa diake re o a re A re le nne le bue nnete fela, le nne le bee nnete fela jaaka e ntse gore, Nako nngwe le ka tla la re neela digole, nako nngwe le ka tla la re neela ditseno. Jaanong, le re boleleleng nako e sa le gale re ise re le tseye gore, Morwarre, ko ke tlhagang teng, re na le digole. Jaaka ntlo nngwe le nngwe e na le digole. Kana, ee, gone.
Jaaka ntlo nngwe le nngwe e na le digole.
Nte ke dire jang pele bomme ba ke kry-a menona bo di-dislike le di-comment tse di sa tseye tshetle ga ke re bomma letsala di gone tota kere ga kgone o itseng gore ka moso o tshotseng ne ke raya fela gore tota ga le itse gore go na lo ka reng ga monate sentse o le motswalelang ko bekromole o teng mo lapeng le nne le re itsise gore nya ba mofuto o ba teng e se ka re ke goroga ke sena go goroga le gone re tla re di itaya ko strateng tsa bogadi e be e le gone le tlang go khula re wa re makatsa mo gare ga ditente e be re makala re o ke o feng mm-hmm.
jaanong jaanong ne o re bomme ba ba dire jang le ke re nna a gonne phatlhalatsa rra mme tota gante ke seke ka tshwa bomme phoso fela tota e ka fa le kafa ne ke re ka rialo kana ra ikitse kana le rona ga re ntse jang re tla ithaa gore re siame kante ga re ntse ana go na le botseno mo go rona ee kana ka rialo kana ra rialo mme nna ne ke re fela a go nneng phatlhalatsa Ka gore tota batho ba a makala, mme nte ke buise gore modi wa kgang ke gore tota gompieko ke bone mobereki ka nna Mhm. mme re ka nna ke motho o sebopego sentle nya ke lelomo fela o itse o- Oh. o seemo sentle o itse o montle ka seemo um mme gompieko o gorogile le motho a re ke kgaitsedi age Ehe. mme kgaitsedi o ne a se jaaka mobereki kana ke raya ka sone sebopego kana o ne a a le mabapi mme mabapi a kgakalanyana ee kana ke one kana gore motho ga a betlwe wa potoko ke ne ke raya jalo gore ke fitlhetse e le gore o o betlile o tsetswe nako sentle mme ka fa o potokile be ke re nyang kana ka gore mme le nna ka ke na le bo morwarre mme tshobotsi le teng ya me mhm. mo go bo motlogolo kana go raya gore ga ke tsere o lelomo le leng tleng tshobotsi e ka nna ka foo he mm.
nya e utlwetse ke lamele e utlwetse jaanong bokgaitsadi ake eh, le lona bonkgonne lo utlwile lo utlwile ga te nne re beye dilo mo phatlhalatseng re nne re bue fela re ntshe dilo re di beye mo tafoleng gore e tla re tsatsi le longwe fa le fa go te dikuku di monate a be re itse gore re eme kae jaaka re le batho jaanong um kgang e e matsapa ka gore ga ya setse re ntshitse magadi ga a boe mo ee gate ga ana sepe ntate magadi ga a boe jaanong batho ba ga ba sa bue nako e sentsane e le teng o itse gore madi a ile um mme ngwangwara ga se madi mhm. kana mme o itse gore tota ngwana ga a lefa ofa bogadi bo le teng bo seo go seo eo ke one tota e senang change ya nto ee jaanong nna ne ke jalo ke re tota go sa moamoleng pelo le go sa sotleng batho mo moeng a kore bue nnete mm. tota ga kere tota go bua nnete ga gore e le gore wa re mona kana ka gore um malome free to teng ee. go raya gore le ngwana wa go tswa e le malome free mm, tota mme re raya gore fela re seke ra makala gore ee kana a ke re go tshwana le dilo tse tsa bo um mme mme mogolo o ne e le um matwetwe ee, so mm. le nna kgotsa neo e teng e teng ee ga se dineo fela di fologelang ko baneng Ko baneng. le tse tsa tsa bo tsa bo malome friti tse tsa tsa tsa gore thapo ga e kgome ko parafineng mm. sentle go go tle go direge jaanong ke re re ipaakanye re kgone go budgetela bo special school jalo le jalo wa bona baakanyeng di-budget ofo ke fano yana tota kgannyele ba e utlwile gore jaaka wa setse o buile gore so se se tsamaya ka dijene ga ke itse gore jene ke eng ka setswana kgotsa mongwe o tla re thusa jaanong so se se mo madise so se se mo mading o ka tla o ka tla wa tshoga o fitlhela e le gore o na jini jini ke ke tsa re ka ya tubetsa ka tshika ehe mo tshikeng ee mo tshikeng bua ka di ka tshika ya lapa ee go nne sekono ba go nne sekono tota ga tota ga kele bomma ga kelwe ya me ga se gore ke lebisitse bomma ke bua fela ka gore ke lona tota ba le rwalang dimpho tse tsa rona tse ne re re jaanong ka letle le rwale kana le khuria e tle e be e boxo e re fragile jaanong ka gore ke bone ba tsholang fragile cargo mm-hmm. ke ke tle ke itse gore tota fragile cargo ga e tle ka tshikang e le nosi e,
e tshika dipedi e mme e ka tsaya ka fa le kafa ke kganya ya kere e seke ya ya tla dikega bomma ya nna gore kgotsa ke thogako um ke setswana tota tota ga sena bosekelo go bua nnete mm-hmm. mme nna ne ke raya fela kere um a kore re se ka nna le di-surprise tseo ga o itse gore tota ba losika ga se botlhe ba sebopego se se tshwanang le wena ga Ga ba a, ga ba a nna le lesego leo la go nna le semelo le seemo se o nang le sone. um Tlhamalela fela le nna ke ipaakanye mongwe e sa re ke tsena ka feta ka hupelwa ke re a um kante um um kampo ba gaeno ba tla ta batla Ee, ba- kante sante monna motho ga a go fa ngwana o go file ngane mo
monna
e utlwetse e utlwetse yaanong
ee. le ba bang gate ke ke bo engane kwa gore ba o ke ke ke bo ke bo exponential value ba ngane ba eh mme bona ne ne re kgabola fela ga re buise pese se se ne re bua re feta fela bagaetsi ne re re bafurutsi ne re re bafurutsi tota ka semelo le ka le ka le ka gotlhe bafurutsi batswana re batho ba ba ntle jaana ga re tlile bo gauteng jaana re re re botsane dipotso re di beye re tlhamalele ka gore o ka tla wa re tlisetsa ee ga ke batle go bua thata tota di-surprise di monate mme dinako nngwe di botlhaba itse di bidiwa bo dithaswete ka sekgowa mm-hmm. itse ee yaanong ne ke re re se ka senya moe ka leleke wa bone ee. ka go ira leleke o mongole tota. jaanong e- tota o ne ra lolololo mme ke tsaya gore ba nkutlwile ba go utlwile rra ba go utlwile nna nne ke re o garele jaanong
Kopo ya me e nosi jalo um bomme le borra borra la ikitse borra ba ba sa nweng mageu le metsi lona la ikitse la ikitse ipaakanyeng le nwe metsi tshike e tlhama leo le tlogele go tla ka ditshika tse di koromo um o fitlhela go te diveine di na le di-nots mm. ke bone borre
ga le nwe metsi borre um a ko re nwe metsi um le tlogele go baka tsa bomme ba ba ipotse ka re bomme ba ga ba le mo meleng ba nwa di-supplemente ba ee, joka ba ee, woka ba ira dilo tse tsotlhe tsa go tlhokomela melo a bone mm-hmm. mme jaanong ga wena o ira jalo kgantele ngwana a ba tlhoka special attention o no ikitse gore ntse o sa nwe metsi o fosetsa mmeo mme mme kwena le wena ga o itse gore ga itsedi o le ene ka semelo le sebopego ga a tshwane le wena nkitsise ke tle ke itse ke ipakanye kana re fo re fo amen e weditswe ke lebogile nna ga ke tle go bua sepe gape monna kana a re leng papoleng ga a rialo ne ke re le nthuseng o pega nna planka e le e le ya getsemanele jaanong um bafuruthi le batswana botlhe le ma south africa ka kakaretso lo utlwile
re garetse ee, re lebogile